Central Lairam, Lawngtlai the Lairam Times min in nan kut kan in tlaih hna. Kum thong hnih kul le nga hniang zarkhatnak thongthanhnak caan kan nei rih lai caah adi dongh tiang i rak kan ngai cio dingin kan sawm hna. Thongthanhtu VT Madu. Israel ram khualipi Hakha mizapi Wi-Fi cu ralhrang nih an chuh hna. Israel ram khualipi Hakha ah a ummi mizapi nih an hmanmi internet Wi-Fi thilri zeimawzat cu ralhrang nih hramhram in an chuh hna. Kum thonghnih kul le nga chiapa ni kul le nili khan Hakha Rungtlang in hmunkhuar ralhrang zeimawzat cu khua chung sangkip ah kal in mizapi nih pehtlaihnak ca i an hmanmi Wi-Fi cu An chuh hna i hniang nihnih tiangah an pe rih hna lo. Hakha khuami pakhat nih Chiapa ni kul le nili khan wifi hi an kan chuh i hniang nihnih tiangah an kan pe rih lo. MPT internet hi a ngah caan a um nain a thi lengmang. Online in sianginn kainak ah siseh, ramchung ramleng unau he i pehtlaihnak zongah a har ngai. An kan pe ṭhan te hnga maw dek tiah a chim. Ralhrang nih Hakha khuami mizapi Wi-Fi an chuh hna lioah tlaihchihmi minung hna cu an thlah cang hna. Wi-Fi chuhmi pawl hi Starlink Wi-Fi, Chinland Network Internet Wi-Fi, Sui Hakhanet Wi-Fi le Starnet Wi-Fi hna hi an si tiah kan theih. Chinmi ramkhel thongtla minung hleiruk an chuah hna. Islai ram Paletwa peng Sami khuami ramkhel thongtla minung hleikua lakah minung hleiruk cu hniang nikhat ah an chuah hna tiah theih a si. Paletwa tualchungmi pakhat nih ramkhel ruangah thongthlak a tongmi Paletwa tualchungmi hleikua lakah minung hleiruk cu bia an khiahpiakmi hna ni le caan a tling cang i an thlah ṭhan hna. A tangmi minung pathum tu cu kum sarih cio thongthlak dingin bia an khiahpiak hna ruangah an thlah rih hna lo. Atu i pating thonginn in an thlahmi hna minung hleiruk an dihlak in an dam ko tiin kan theih, tiah a chim. Tlai a tongmi Paletwa peng Sami khuami le Tlai a tongmi Paletwa peng Sami khuami le Parwa khuami Hleikua cu a liamcia kum thonghnih kul le hnih kum ah khan an khua i ṭhitumnak an tuah lioah ralhrang nih CDF pawl khua chung an lut tiin an luhhnawh hna i an tlaihmi hna an si. Cu hnuah Siṭuae thonginn ah an kuat hna i Siṭuae kahdohnak ruangah Pating thonginn ah an ṭhialmi hna an si. Thongtla he naihniam in a ummi pakhat nih kum li chung thong an thlak hna. A liamcia kum thonghnih kul le li kum ah khan bia an khiahpiakmi hna ni le caan a tling ko nain pating thonginn i an ṭhial hna ruangah an thlah hna lo. Atu cu minung hleiruk an thlah cang hna i kum sarih cio thongthlak dingin bia an khiahpiakmi hna minung pathum le a dang pale tuah tualchungmi pathum tiin minung paruk hrawng an tang rih caah kan lung a ṭha lo ngaingai tiah a chim ve. Hakha le Tidim dah lo peng pasarih cu lakruak dirhmun ah an phan tiah ralhrang nih an thanh. Israel ram chung ah peng pasarih Mindat, Kampalet, Matupi, Paletwah, Falam, Tonzang le Thantlang cu lakhruak dirhmun ah a dir tiah National Defence and Security Council nih an thanh. Hriamtlai hna tlaihhip khawhnak ding ah Tlangtluan remdaih phungphai ṭha tein kalpi khawhnak ding ah ramṭhen le ramkulh in peng sawmruk pathum cu kum thong hnih pariat phunghram caang Zali kul A tlaih in lakhruak dirhmun ah ralhrang nih dirhtharmi National Defence and Security Council nih chiapa sawmthum pakhat zan ah an thanh. Pengkua in ṭhenmi East Lairam ah cun Hakha le Tidim peng dah lo pengdang cu lakhruak dirhmun ah an thanh. Ralhrang nih dinhtharmi National Defense and Security Council nih cun hi nawlchuahmi hi ni sawmkaw chung a nguh lai tiah an langhter. Ralhrang nih dirhtharmi National Defense and Security Council nih cun hi nawlchuahmi hi ni sawmkua chung a nguh lai tiah an langhter. Lumte khua ah inn a kaang i kumkua ngakchia a kaang chih. Kum thonghnih kuling ah chiapa ni sawmthum zan suimilam pakua hrawng ah East Lairam Falam peng Zaniat ram Lumte khua ah inn pakhat a kaang i ngakchia kumkua mi a kaang chih tiah kan theih. Falam khua in lumte ah ralzaam in a ummi chungkhar pakhat hna cu an fale ca zohnak in an hmanmi meilul hmang in an inn hi a kaang i kumkua ngakchiami remsui a kaang chih. Khuami pakhat nih hringtu an nulepa hi lo rian ṭuan in lo ah an riak. An meilul hmanmi an hngilhtak sual i tu bantuk vanchiatnak ton hi a si tiah a chim. Israel ramlumte khua hi a liamcia kum thong hnih kul le li sikpar ni kul le niruk ah ralhrang nih vanlawng in bomb an rak thlak i CNDF panga le tualchungmi pali hospital i rianṭuan pahnih an nunnak a liam. Cun hospital building pathum le tualchungmi inn paruk a rak rawk i Chinland cozah nih minung hawi zawnruatnak in bawmhnak an rak pek. Central YLA le Assam Rifles i bawm in mino ralkap lut ding taksa ṭhawnnak tuahpi. Central Ianglai Association nih mino hna hmailei lamtluan ruahpiak in Assam Rifles he i bawm in ralkap luh duhmi training an ngeihpimi hna cu pehzulh a si. Assam Rifles le Central Uaile nih hin nikum ah training an neihpimi hna lakah minung pakhat cu ralkap ah a lut kho. Tutan ah hin minung zeimawzat training neihpi an si i, minung pahra cu retentees ah an hlawhtling. Hi minung pahra hi taksa ṭhawnning le ngandamnak zohfel ding an si. Hi minung pahra hi hniang nikhat ah Centralaway le Playground Lawngtlai ah ralkap an luh khawh nakhnga an taksa ṭhawnnak nih a tlinh nakhnga Assam Rifles le Centralaway le lei nih biariahnak an neihpi hna. Centralaway le President Pu F. Le Ro Thang nih cun mino tam deuh in an hmalaknak cu pehzulh duh kong a chim hlei ah mino nih pawcawmnak fekfuan neih an hmuh nakhnga a duhpiak hna kong a chim. Mizapi nih sa thianghlim an ei khawhnak dingah AHN Vety Department LADC officer nih nawl a chuah. Kum thong hnih kul le nga hniang nikhat ah AHN Vety Department Lai Autonomous District Council nih cun mizapi nih sa thianghlim an ei khawhnak ding caah nawl a chuah. AHNVety Department LADC nih cun zawtnak khuvai lak i mizapi nih sathianghlim kan ei khawh nakhnga vok thah dingmi a zohfel tawn. Sathah ding ngei nih office on chung nikhat ni in ningani tiang suimilam pahra in zanlei suimilam pathum kar ah i report khawh a si. Caan khiahmi lengah i report khawh a si lai lo. Saṭil zohfel ding a ngeimi nih cun office ah i report khawh a si lai, tiah Doctor Lalnunpui Cinzah District Council Veterinary Officer, Lai Autonomous District Council nih nawl a chuah. Vathuampui khuatlang nih ardi block an neih khawh nakhnga thla an cam. Kum thong hnih kul le nga chiapa ni sawmthum pakhat ah Lawngtlai District Pathuampui khuami hna cu Pathian sinah khuatlang huap in Rural Development Block an neih khawh nakhnga thla an cam. Hi khuatlang huap thlacamnak cu Waime Hall, Kanan Veng Vathuampui ah tuah a si i Upa CK Sanga Chairman RD Block Demand Committee Vathuampui nih hruai in Khrihfabu hruaitu hna hruainak in thlacam rualnak voili an neih hnu ah Pathian sinah RD Block an neih khawh nakhnga an hal hlei ah Vathuampui Khuatlang ca le Primary Health Centre Police Outpost an neih nakhnga Rural Bank Horticulture Agriculture Office le Higher Secondary School an neih nakhnga thla an cam fawn. Rural Development Block an neih khawh nakhnga hmalaknak kalpi ciami chim a si fawn i pehzulh in hmalak an tim fawn. Rural Development Block Demand Committee Vathuampui nih cun kum thong hnih thawkkhan Vathuampui Block on a si khawh nakhnga state cozah sinah voi zeimawzat an hal cang. Cozah i thleng lengmang a si bantukin RD Block an halnak hi dinhtak loin an pehzulh peng. Tu zpm cozah sin zongah pehzulh an timh. A tlamtlinnak hnga Pathian sinah halnak caan khuatlang huapin an tuah hi a si. Ralzam nih zulh ding phunglam hleiriat an tuahpiak hna. Yang Mizo Association sub-headquarters hnahthial nih cun an hmun ram chungah ralzaam i ṭhithruinak an tuah i ralzaam nih voters ID siseh other card neih khawh ding in hmalakpi an kham hlei ah Phun Tenge holh in ṭhihruai a kham. kum thong hnih kul le ngachia pa ni kul le niruk YMS a headquarters na thial biaceih tonpumh voithumnak nih cun Myanmar ram buai ruang ah India ram Mizoram state na thial district chung ah ralzam ṭhithruainak phunglam cu fehter a si i ṭhithruainak phunglam hleiriat an tuahmi lakah ralzam min le sinak fianghlang in chinchiah id card kum khat ca tuahpiak A herh tuk i Hnahthial District an chuahtak lai le an luh lai ah Branch yma chimh hmasa ding. Ralzam nih Voters ID Other Card ngeih khawhnak ding ah hma lakpi, kham a si. Ralzam nih a dang tein funtomnak tuah, miphun tenge holh in bu phu dirh lo ding hi hna hi an i tel. Ralzaam lakah chawlehnak diklo rithai le hriamnam hmangin chawleh kham a si. A buar an um cun YMA nih hremnak a tuah pinah cozah nawlngeitu sinah pek an si lai. Duh paoh in khual ngeih lo le foreign bike le lirthei dang duh paoh in ramri le Mizoram chungah kalter sian a si lo ti hna zong aa tel. Tutan kan thawngthanh cu hi vial hin kan ngol rih lai. A zohtu le a ngaitu vialte nan lakah lunglawmh bia kan chim, hmaizarh ah kan i tongnolh te lai.